ахӕм дзырд кӕрӕдзийӕн цы раттӕм, у нӕ хӕдзар зӕхх, хъуамӕ дзы цӕрӕм рӕстӕй, рӕсугъдӕй ма ӕруадзӕм дунейыл бӕллӕх, арт цӕгъдӕм хӕсты ныхмӕ нӕ удтӕй. Диана. Ӕрбахӕццӕ та нӕм кӕны бӕрӕгбӕттӕн. Традицион бӕрӕгбӕтты нӕ афал ӕмӕ нӕ адӕмы хсӕн цы бӕрӕгбӕттӕ сӕвзӕрдис, уыдонӕн сӕ тӕккӕ ахсджиагдӕр Афтӕ куы зӕгъӕм, ӕмӕ фыццаг бӕрӕгбон уӕддӕр мӕмӕ гӕсгӕ нӕ фӕрӕдидзынӕн фарӕстӕм мӕй. Дӕ цӕстытыл ма ауайӕд, Ирыстоны дӕр ӕмӕ ӕппӕт дунейы дӕр нӕ уыд Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕст. Цымӕ та нӕ цард цы хуызӕн дат? Ӕз арӕх фӕхъуыды кӕнын уыцы фарстайыл. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ
афтӕ зӕгъынӕй мӕ бон дӕр нӕ царды ӕвзӕр у, фӕлӕ авд хатты хуыздӕр уыдаид, уымӕн ӕмӕ фыццаджыдӕр нӕ алыварс уаид бирӕ ӕмӕ бирӕ

цӕмӕй йӕ рӕзгӕ фӕлтӕртӕ раст ӕмбарой. Ӕнӕмӕнг, ӕнӕмӕнг уый афтӕ у, Дианӕ. Абон Ногдзауимӕ фембӕлд уыдзӕн Дигорайы.
Тимур, куыд ӕй зонӕм, афтӕмӕй Дыгуры районӕй Советон Цӕдисы хъайтартӕ чи систы, уыдон сты ӕхсӕз. уыдоны тыххӕй дӕр, стӕй ма нын ӕмткӕй Дыгуры район цы архайд райста, Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты уый тыххӕй радзур.
Дигори районӕй фондз минемӕ хӕстӕгутӕ тухтмӕ рандӕй Фидибӕсти устур тухт ку райдӕдта, уонӕй се мбес байзадӕнцӕ. Гъигагӕн махе нур ка рандӕй, уонӕй фондз, еци фондз минемӕй ба ма ӕхсӕземӕн равардтонцӕ Советон Цӕдеси хъайтари ном. Мӕнӕ син ами сӕ цирттӕ ӕнцӕ, циртдзӕвӕнтӕ Намуси аллейи ма сӕ номбӕл кӕмӕндӕрти гъӕунгтӕй скъолатӕ уотӕ конд ӕрцудӕй, ма сӕмах алли сахар дӕр, гъӕу дӕр сӕрестӕмӕй бӕрзонд фӕддаруй. Мах ба дарӕн куд Иристон дӕр хъайтартӕй, ну даруй. Мах ба ма дӕр еуотӕ дарӕн Советон Цӕдеси хъайтари номи ка райста, еуонӕй. Мӕнӕхӕн рӕбуни ес скъола, дуккаг скъола ехӕсуй Къесати Астани ном, уорта ӕртиккаг скъола Ӕбатехсари ном, фиццаг скъола хӕссуй Къӕбицти Александри номи. Иннети нӕмттӕбӕл дӕр куд загътон, уотемӕй гъӕунгтӕ дӕр ма ес. Ани ном дӕр еуетӕг сӕ нӕмттӕ син сцетгин кодтонцӕ мӕнӕ гъӕуи. Куд ӕй зонӕм, афтӕмӕй дӕ патриотон клуб Родина-йы разамонӕг ӕма ма нын уӕ куысты тыххӕй бӕлвырд радзур дӕ хорзӕхӕй. фулдӕр архайӕн ма нӕ Фидибӕсти устур тугъд ка адтӕй, еуеми ка надӕмӕй ка архайдта, уони нӕмттӕ раргом кӕнун. Ӕргом куд зӕгъон, берети си гъигагӕн зонгӕ дӕр нӕ бакодтонцӕ сӕ лӕгдзийнадӕй. Ди ма гъӕуама мӕнӕ нӕуӕг мӕйӕ мӕнӕ Уӕлахези бонмӕ иди кӕнӕн. киунугӕ гъӕуамӕ рацӕуа ӕнӕ сугъдзарийнӕ стъалук хъайтартӕ. Еугуре балдӕр си финст уодзӕнӕй, сӕлӕгдзийнадӕ дӕр сӕ царды хабӕрттӕ дӕр. Дӕ клуб Родина-йы бӕлвырд фӕсивӕдимӕ куыст цы уавӕрты цӕуы? Раст дин ку зӕгъон, фарӕ нӕ куст хъӕбӕр къулумпи рацудӕй, нур дӕр ӕнхӕст нӕма райдтайуй тухӕмӕй, куд зонӕн, мӕнӕ пандемийӕ адтӕй, ма еуомӕ гӕсгӕ нӕбал циди кодтан, еу нӕххатра кодтан конкурс мадтӕлон ӕвзаг, фал ӕндӕр неци байархайдтануй, тухӕмӕ нӕ уагътонцӕ, нур дӕр ӕнхӕст нӕма райдӕдтан косун, ма нӕуӕг къуар дӕр нӕма римбурд кодтон, куд гъӕуй уотӕ, уой тухӕн ӕма карантинни ами ӕртӕ кӕхон унцӕ, цидӕртӕ ма си ес, ма ну, кеуӕмӕ гӕсгӕ. Сувӕллӕнтти хӕццӕ фиццаг къласӕй еуӕндӕсеймаг къласи уӕнгӕ куст фӕццӕуй. Куд ӕй загътон, уотӕ темӕй конкурстӕ конд ӕрцӕуй алли хузейдитӕ. нивгӕнӕнбӕл дӕр ӕндзӕвгитӕ дзорунцӕ, уӕхӕнитӕ ма си хъӕбӕр бӕлвурдӕй фӕййархайунцӕ. Уӕлдай ма зӕгъун фӕндуй мӕнӕ мадтӕлон ӕвзаг пъол ку скӕнун, е мӕхе зӕрдӕмӕ дӕр хъӕбӕрдӕр фӕццӕуй, уой туххӕй ма мӕхе мадтӕлон ӕвзаг зонунхӕй ма мӕ конкурстӕ фулдӕр кӕнун райдӕдтон, уомӕ разилдтан. Кусти медӕгӕ мӕхе уиди фулдӕр фӕууй, фал фӕууй уотӕ ма дин еске мӕнӕ фӕккӕсай, уотӕ дӕр си ес, ӕнӕ зӕгъун нӕййес, е нур рамарфӕ кӕнун фӕндуй еуанӕн дӕр. Тимур хӕццӕ нӕм кӕны фарӕстӕм май ӕмӕ уӕм цавӕр пълӕнттӕ ис сӕ фӕнды дарддӕр кӕнын ацы бӕрӕгбоны агъоммӕ? Медхъуыддӕгуты министрадӕ каена у товар ла Барбашова поле ма геобал архайын сӕ хӕццӕ еумӕ ма кудӕй дзаума сӕрбӕрзонд дарун, уомӕй ке байагуртонцӕ, е нин нӕ тӕккӕ устурдӕр уой е ку фӕууӕлд, уӕдмӕ ти ба гъӕуама мухуради рацӕуа киунугӕ, гъӕуама ныкъкъохе дӕр Хуцауи фӕрци бафтуйа. Ма дин ку загътон, еу хатт дӕр ма мӕ фӕндуй Михаил Скоковӕн райарфӕ кӕнун, уой туххӕн ма е ардигон нӕй, ами ин хеуӕнттӕ нӕййес, уӕддӕр е ку дӕр архайуна, уотӕ нӕхе уӕнттӕ Евстаг ке седзӕнӕ ка архайы, зӕрдӕй архайы хъӕбӕр, е ма цӕрӕнбон берӕ уӕд. Ӕгайти ма нӕмӕ еухан министр ес. Нӕ истори ка е ӕнхӕст кудӕй, уотӕ нӕ еди куд гъӕуй, уотӕ не вдесунцӕ ӕма еуебӕл хъӕбӕр архайун гъӕуй. Уой туххӕн ӕма скъолати едити дӕр интернет куд загътон, ебӕл Хабарибӕл рахуӕстӕй ма хаттӕй-хатт нӕ фал ахедтӕй, уотӕ ма не спортсменти хуӕздӕр зонунцӕ, уонӕн хуӕздӕр кадӕ ка унцӕ. Мӕнӕ тугъдӕр ӕ цард ка равардта, е нур мӕ нӕми дӕр ес сохӕнттӕ ма тугъдӕй не исцудӕнцӕ. Ма е уони еуварсдӕр ка унцӕ, ма е рӕстӕй. Уонӕбӕл хъӕбӕр зӕрдӕй байархайун гъӕундӕра исцони бони байрагӕмӕ кӕндзиан. Ма уӕхӕн фӕсевӕд ку рбацӕуа, ку си рӕзонцӕ, ма кӕд син ку нӕ кӕнонцӕ ӕма нӕ тугъди сӕ цард ка не'вгъау кодта, уонӕн, уӕд рӕстӕг гъуддагӕн дӕр хузи уодзӕнӕй ма е уобӕл байархайунгӕй хъӕбӕр скъолати дӕр, е интернетти дӕр мӕнӕ сувӕллӕнтти дзӕхӕрадонӕ ке хонунцӕ, е уордиги райард гъӕуй, цӕмӕй

бунат бабӕй сердзӕй ма куддӕй загътон уотемӕй суонти дзӕхӕрадонӕй мӕнӕ архайун гъӕуй цӕмӕй райгурӕн бӕстӕ уарзонцӕ зин ма фӕккӕсӕд фал спортсментӕ дӕр спортсментӕнцӕ фал атӕ ба сӕ цард не вгъау кодтонцӕ хайтари ном кадӕртӕ сӕ царди бӕл лӕвӕрд ӕрцудӕй цӕмӕй син еуӕхӕни равардтайонцӕ Йемӕ хуыздӕр мӕнгъӕлмӕ кӕсӕн не сойони бонмӕ. Куд ӕй зонӕм, афтӕмӕй цалдӕр азы размӕ дӕ фӕрцы Къӕмунтӕй хъӕу бахаудис Уӕрӕсейы рекордты чиныгмӕ. Уый цӕй тыххӕй, уый тыххӕй ма нын радзур дӕ хорзӕхӕй. Ӕнӕмӕлгӕ полк фиццахатт скодтан финддӕсӕймаг анз ку адтӕй, уӕд. Уой фӕсте ба хонхи кӕнун райдӕдта ма нин тӕккӕ бӕрзонддӕр Уӕрӕсей гъеуӕми фӕццӕуй Къӕмунтӕ. Дууӕ мин метрей ма хӕстӕгутӕ бӕрзондӕй денгизӕй ку ранимайай, ма еуеми аллянздӕрӕй кӕнӕн фарадӕрӕй сосӕгка искодтан, финсгӕй неци ни кодтан, ӕндӕра нӕ уадзунцӕ. Ма уомӕ гӕсгӕ незӕй хе гъӕуай кӕнун гъӕуй уой зонӕн, ма уомӕ гӕсгӕ адӕммӕ нӕ радзурдтан, ӕндӕра нӕмӕ дзурдтонцӕ Ацянсбӕл нӕ уодзӕиди кодтонцӕ, фал ӕй не ской кодтан. Ма кӕнгӕй уомӕ кӕнӕн, ма цӕмӕй базононцӕ мӕнӕ нӕ Иристони адӕм ка нцӕ, етӕ цӕмӕй Ци лӕгдзийнадӕ бавдистонцӕ? Лӕгдзийнадӕ ба бавдистонцӕ хъӕбӕр устур, уобӕл ӕвдесӕнӕй нӕ хъайтартӕ. Махӕй фулдӕр ку ранимайай адӕми нимӕдзӕмӕ гӕсгӕ, уӕд фулдӕр нӕййес ӕнӕгъӕн нӕ советон Цӕдеси. Ма е еуой гъӕуама е нурӕй зӕгъдзӕн урсагау национальнӕ идейӕ. Куд зӕгъӕн, уӕд еуӕми ивӕргӕй нӕ хъайтартӕн, нӕ тугъдон лӕгтӕ. Бузныг, Тимур, макуал уӕд хӕст.
Куыд ӕй зонут, афтӕ журнал Ногдзау арӕх расиды алыхуызӕн конкурстӕ. Абон уӕ ӕз Дигорайы зонгӕ кӕнын нӕ конкурсты уӕлахиздзау Елойты Дианӕимӕ. курдиатджын ӕмӕ суинаг чызг Манорнӕ, цомут, базонгӕ уӕм йемӕ иумӕ.
Диана, гьенур ӕй сувӕллӕнтти сфӕлдистади хӕдзарӕ ами ӕзахур кӕнун мӕхе дзурди дӕсниадӕбӕл.
Хо, азинӕй нуртӕккӕ лӕмбунӕгдӕр бавдесдзӕнӕн. Диана, гьенур мӕнӕ хайӕ ӕй ма ахургӕнӕг сувӕллӕнтти бацӕттӕ кодта второй скъолай сӕ хӕццӕ адтӕй. Дӕлхе е ба нӕ театр мо адтӕй, ӕ ба ӕгас ахургӕнгутӕ дӕр еумӕ бадунцӕ. Дӕлӕ нин уой ба глава районы благодарность нӕ директорӕн скодта. Мӕнӕ бабӕй театр мод, ӕтӕ ба нӕ кафгутӕ нцӕ.
Рохсмӕ фӕсевӕдтундзетӕ ма бакӕсдӕнӕ. Рохсмӕ фӕсевӕдтундзетӕ, рохсмӕ цӕветӕ ӕнгом, нифс лӕгдзийнадӕ уарзетӕ, скӕнтӕ муггагмӕ стур ном.

дзӕбӕхдӕр базоной. Ды арӕх бацархайыс алыхуызӕн конкурсты ӕмӕ мадзалты. Зӕгъ-ма, дӕхи фӕфӕнды, ӕви дӕ хистӕртӕй исчи разӕнгард фӕкӕна? Мӕхе дӕр фӕфӕндуй алли конкурси дӕр байархайун, алли ӕркӕсистемӕ дӕр фӕццӕун, фал, фулдӕр ба мӕбӕл архайуй, мӕнӕ ӕнӕ минкъийӕй ардӕмӕ мин амонуй. ӕнӕмӕнг хъӕбӕр зӕрдиагӕй мӕбыл архайы мӕнӕ Цасдӕр рӕстӕджы размӕ ды журнал Ногдзау-ы конкурс бузныг ахуыргӕнӕгмӕ ӕрбарвыстай дӕхи фыст ӕмдзӕвгӕ, кӕцы сӕрмагондӕй ныфыстай мӕнӕн. Кӕд дын зын нӕу, уӕд ма цалдӕр рӕнхъ радзур, мӕнӕн ӕхсызгон уыдзӕн. Сӕлбиты Дианӕйӕн куы базыдтон йӕ ном, уӕд адджындӕр фӕци мӕнӕн мӕ ном. Ӕцӕг ирон сылгоймаджы сурӕт, йӕ зонд, йӕ фидауцыл сты дзурӕг. Диана, махмӕ ныр цӕуы конкурс Ничи ферох, ницы ферох. Зӕгъ-ма мын, цӕмӕ дӕ бафӕндыд ацы конкурсы бацархайын? Мӕнӕн тухтӕй ӕвӕрд хъауха хабар Устур Фидибӕсти тухт ӕрхаста устур фидбилизтӕ. Абони дӕр ма ӕ фӕд байзадӕй зӕнхӕбӕл. Ӕз фулдӕр тугъди темитӕбӕл уарзун дзорунӕй тухӕн ма нӕ бийнонтӕ хъӕбӕр рестӕнцӕ. нӕхе бийнонтӕ айдагъдӕр фал ӕгас Уӕрӕсей адӕмдӕр хъӕбӕр естӕнцӕ Уӕрӕсей тугъди тухӕн. Нӕ равдыст куы райдыдтам, уӕд ӕз Аслӕнбегмӕ ахӕм фарста радтон, зӕгъын ма ды цӕстыл ауайӕд, ныр хӕст нӕ уыд ӕрмӕст Ирыстон нӕ, фӕлӕ бынтон ӕнӕхъӕн дунейы дӕр. Уд цард та цыхуызӕн уайд, дӕумӕ та куыд кӕсы, хӕст нӕ уӕд цард цыхуызӕн уайд абоны цард? Ӕз арӕх фӕгъуди кӕнун, гьенур тугъд ку нӕ адтайдӕ, уӕд цардхуз дӕр адтайдӕ. Гьенур мӕнӕн мӕ бабай фидӕ ка ӕй, е тугъди байзадӕй. Фӕстаг пъисмо си ссудӕй, гьема нецибал си базудтан. Е хъӕбӕр гъезӕмӕрттӕ бавзурста тугъди будури. Е ку ссудайдӕ, уӕд хӕдзари хестӕр дӕр куд нӕ гъӕуй, нӕ цардхуз дӕр адтайдӕ, унаффӕ нин кодтайдӕ мах ба имӕ игъустаййанӕ. Хӕрз чысыл цыбыр рӕстӕджы фӕстӕ скъола каст фӕуыдзынӕ, ахъуыды йыл кодтай цавӕр дӕсныйӕдтӕ фӕнды райсын? Мӕн фӕнды ису международный журналист ӕмӕ абони дӕр архайын, цӕмӕй мӕ мӕлӕтмӕ къохи бафтуя. Сывӕллон цыфӕнды конкурсмӕ куы цӕттӕ кӕна ӕмӕ цыфӕнды рӕвдзкуа йӕхӕдӕг уӕддӕр хъуамӕ йӕ разы уа ӕнӕмӕнг хистӕр. Зӕгъ-ма мын, дӕ нанайӕддӕмӕ ма дӕ конкурстӕм чи бацӕттӕ кӕна?
Фиццагидӕр сувӕллӕнттӕ рӕвдауӕндон ӕма ма куд цудтӕн, хеуӕд радзардтон зар Катюшӕ. Уоти зарбӕлмӕбӕл байархайдта Хадити Етери Таймуразовнӕ, кӕцимӕй хе нуртӕккӕ дӕр ма адӕн хъӕбӕр устур арфиаг. Мӕнбӕл фиццагидӕр адтӕй тугъдон дарӕс, ӕма мӕмӕ алкедӕр хуӕрзцӕстӕй ракастӕй. Ӕнӕмӕнгӕ мӕн анадӕр мӕбӕл архайдта уой хӕццӕ. Нӕ абоны равдысты дыккаг хъайтар у Карданты Тимур. Куыд ӕй зонӕм, афтӕ Тимур тынг архайы, цӕмӕй хӕстимӕ баст цаутӕ цӕрой абон дӕр. Ды та цы зоныс уыцы хабӕртты тыххӕй? Ӕнӕмӕнг Дианӕ раст загътай, Тимур сувӕллӕнтти хӕццӕ хъӕбӕрӕх цулӕй. Ӕма байархайуй конкурс, цӕмӕй скӕна ӕркӕститӕ дигорон ӕвзагбӕл. Тимур хъӕбӕр зӕрдиагӕй архайут, цӕмӕй ма иронх кӕнын нӕ дигорон ӕвзаг ӕмӕ скӕной ӕркӕститӕ. Ӕнӕмӕнгӕ ӕгас ӕркӕстити дӕр фӕуун Тимури хӕццӕ еу рауӕни. Ӕнӕхъӕн Ирыстонӕн ӕмӕ Уӕрӕсейӕн дӕр зындгонд у хъӕу Къӕмунтӕ, цы ӕнӕмӕлгӕ полк дзы ацӕуы, уыцы акцийӕ. Ды та цавӕр цӕстӕнгас дарыс уыцы акцимӕ? Ӕз ӕнӕмӕлгӕ полкмӕ кӕсун хъӕбӕр устур зӕрдӕй, уой туххӕн ма мӕн зӕрдӕмӕ цӕуй, кӕнгӕдӕр ӕй, архайгӕ дӕр си алӕанз дӕр фӕккӕнун, мӕ бон ку фӕууй хеуӕд си байархайун хъӕбӕр зӕрдиагӕй ӕма фӕххӕссун мӕ фиде ме нурмӕнӕ кӕбӕл дзурдтон ӕмдзӕвгӕ Мӕ мади фиде федӕбӕл, хеуӕй хузӕ фӕххӕссун. ӕнӕмӕлгӕ полки. Мӕммӕ гӕсгӕ ӕнӕмӕлгӕ полки акци гъӕугӕ кӕнуй, уони нӕбал гъӕуй, фал мах гъӕуй. Мӕммӕ гӕсгӕ архайун гъӕуй, кӕмифӕнди ку цӕуа, еуӕддӕр архайун гъӕуй зӕрӕндтинӕ, фал мӕнкарити, цӕмӕй етӕ зононцӕ, ка рандӕй тухтмӕ ма ка нӕбал цудӕй, сӕ фиддӕлтӕй, сӕ бабатӕй, сӕ нанатӕй дӕр, ӕвӕддзагӕн. Ды бацархайдтай конкурс Ничи ферох, ницы фероха. Уый тыххӕй дын бузныг иу хатт-ма. Зӕгъ-ма, цавӕр ӕмӕ цы ногдзинӕдтӕ базыдтай уыцы конкурсмӕ цӕттӕгӕнгӕйӕ? Мӕ бабай фидӕ рандӕй тугъдмӕ ӕма нӕ балци зӕдагъдӕй, фал ма уой уосӕ Хӕмицхъойти Зӕринӕ ци зиндзийнӕдтӕ бавзурста, уомӕ цӕугӕй надбӕл, уонӕбӕл хъӕбӕр берӕ дзорун гъудӕй. Минкъий рӕстӕг адтӕй, ӕндӕр ба ма мӕ фӕндадтӕй радзорун. Диана, радзур-ма мын, цавӕр бӕллицтӕ дӕ ме? Мамы бӕллицтӕ, ӕвӕццӕгӕн, охын ӕстур бӕллецтӕ дӕр нӕй, йе мӕнкари цӕвӕллӕнттӕ мӕ цъӕхӕ не сс, ӕррӕст ӕмӕ фӕндуй, цӕмӕй тугъд мабал уа, уӕд хумӕ тугъд хъӕбӕр лӕгъуз хабар ӕй. Цӕмӕй минкъий сувӕллӕнттӕ ӕма тухт ке уой, ма зононцӕ минкъий сувӕллӕнттӕ, цӕмӕй ниййерӕг мадӕ е бӕдоли зин ма уина. Кӕми ке уарзун ӕма ма ка уарзи, етӕ дзӕбӕхонтӕ ӕма ӕнӕнезонтӕ. Стыр бузныг дӕн, абон нуазӕг кӕй уыдтӕ, уый тыххӕй. Мӕ зӕрдӕ дарын, цыдӕриддӕр дӕм ис фӕндтӕ, уыдон иууылдӕр дӕ къухы кӕй бафтдзысты, ууыл. Аслӕнбег, мӕмӕ гӕсгӕ ныр цыфӕнды хъӕумӕ куы ныццӕуӕм, нӕ? Мӕнӕ фӕрӕзтӕн мӕй бӕрӕгбон агъоммӕ. Уӕддӕр дзы ссардзыстӕм ахӕм адӕм, кӕцытӕ нӕ рох кӕнынц, цы аргъ бафыста фыдӕл, уый. Мӕмӕ гӕсгӕ уый тынг хорз у. Ӕмӕ уый сагӕй дӕр афтӕ у, Дианӕ, йӕ истори чи ферох кӕна, уымӕн. Фидӕн уӕвгӕ дӕр нӕй ӕмӕ нӕ уыдзӕнис. Ӕмӕ мӕнӕ абонӕй нӕхӕдӕг дӕр федтам, Ацы районы историйӕн цы аргъ кӕнын цӕуы, ӕмӕ сыл уыдон царды аудӕнт ӕмӕ макуал уӕт дунейыл хӕст. Макуал уӕт хӕст.